Nyinga en Pastor Joseph Agali. Arwaki e chenro mar Pisoko. Pisoko en kama inyalo yude puonj mawuok e Muma kendo inyalo yude tiegruok kawuok e Muma kendo an jawer ibiro yudo wende mawuok e Muma ka mori ei Muma. Mora gi Muma, puonja Muma kendo tiega gi Muma. Arwakou.

Richo abiriyo ma Nyasaye odag. Wadwaro wuoyo kuom achiel kuom richo abiriyo ma Nyasaye ok dwar kendo ma Nyasaye odagi. Wasomo Muma e ngeche prariyo gachiel matindo ang'wen. Ngeche prariyo gachiel matindo ang'wen. Muma wacho ni wang' teko kod sunga ema otelo ni joma timbegi mono, to mano en richo. Wang' teko kod sunga e, wang' teko kod sunga ema otelo ni jogo ma timbegi mono, to mano en richo kuom Nyasaye. Ngeche 27 matindo 21 wacho kama, Mach ema itemo go dhahabu kod fedha, chuny dhano to itemo gi pak. Mano nyiso ni pakruok Pak kelo sunga. Kata ng'ama ber manadi ng'ama iwega ne en ng'ama muol mogik, ng'ama onge sunga. Kichako achaka pake matin, tipo ka koro chako sungre. Muma wacho ni mach emwatemo go dhahabu. Kidwaro ng'e ni dhahabu en dhahabu, kaw dhahabu ikete mach. koro ya ka dhahabu biro wuok in en mai to en dhahabu to dhano adhana kichako ng'iyo kidwaro ng'iyo ni be ng'ani en jasunga kata ok en jasunga muma wacho ni miye pak chak dende chak pake neno ka ji pakore kendo ji dwaro nyinge mondo opakgi. Kipako ng'ato tipo ka ng'ato chako bedo gi sunga kata ng'ano mane onge sunga chako bedo kod sunga. To kak nitie richo ma Nyasaye ok dwar, achiel kuom richo ma Nyasaye ok dwar, Nyasaye mon kod josunga kendo Nyasaye biro tieko jogo masungore. The Bible says God resists the proud. Jogo masungore Nyasaye resistgi Nyasaye ok oherogi, Nyasaye biro tiekogi. Onego ibed jasik ng'ato ang'ata, onego ibed kata jasik jasiki, onego ibed jasik ng'ato to ok jasik Jehova Nyasaye. Muma wacho ni ng'ano masungore en jasik jasike en jasik Jehova Nyasaye. Jehova Nyasaye wacho ni he resists the proud. O, jogo masungore Nyasaye wuon ema biro tiekogi kendo Nyasaye wuon biro kumogi. Sunga en ang'o? Sunga en ting'ruok. That means Nyasaye oketi kan moro kata nonyuoli in kan moro in e okang' moro to koro ichako ting'ori ni aa ah, ah, an ok an ka kama antieno kama uwena antieno an tinde aseidho an malo ka ting'ruok you are lifting yourself or exalting yourself more than you should. Tingruok. Or I am exalting myself more than I should. Achako ting'ora moloyo kama Nyasaye oketae. Nyasaye nyalo keti ni ngimani en kama ochopo kanyo, to koro in idwaro ngima man ma, ma, mok en mari. Nyasaye oketi seche moko ni you are earning 1000 per day. tidwaro dak e ngima as if you are earning 10000 per day nyasaye nyalo bedo noketi e ngima ma irom in gi 300 per day tidwaro da bed ni dak e ngima mar 700 per day tingruok idwaro chako rwako lewni idwaro chako tingri idwaro chako timore ka gima in e ngima moro mok mari en ting'ruok. En wuondruok, iwuondori nikech ok in adiera, ok in ng'ama in. Mano en sunga. Nyisruok, seche moko idwaro nyisri ni ok en kaka ji kawino. Ha? Ok in kaka ji kawino, ok in kaka in no. Iwacho weche kendo iwacho weche mag sungruok mag pakruok kaka in. Jehova Nyasaye resists the proud. Jehova Nyasaye kawo mano kaka richo. Sunga en tingruok, sunga en nyisruok, sunga en wuondruok. You are lying to yourself or I am lying to myself. Nyasaye ok dwar josunga. Muma wacho ni en bedo kod kido mok mari, en bedo kod paro mok mari, en bedo kod tim moro mitimo mok en mari. Mano isungri nikech ibet kod paro mok en mari. Ibet kod paro ni in minista to ok in minista. Ibet kod paro ni in princess to ok in princess. Ibet kod paro ni in okang' moro to ok in kanyo. Muma wachonwa ni Ka wan josunga to Nyasaye wacho ni mano en richo. Sunga en yor tho, sunga en yor tho nikech en richo. Msara ma Nyasaye chiwo mar richo en mana tho. To ka wan josunga to wawacho ni tho mondo obi kuomwa kendo tho mondo otiekwa nikech wan josunga. Nyasaye ok dwar josunga. Muma wacho Nyasaye biro tieko josunga chuth. Obiro ting'o malo jogo mobolore kendo obiro ting'o malo jogo mamuol. Jehova Nyasaye ting'o joma muol, Jehova Nyasaye ting'o joma obolore, Jehova Nyasaye ting'o jogo mobolore kuome, to Jehova Nyasaye otieko jogo ma ok magin josunga. Ka wawacho, ka wawacho ni wan joma muol, ng'i sana seche miwacho ni in ng'ama muol. Seche moko kata wacho kamano miyo ibedo jasunga. Ing'e jomoko bedo josunga nikech giwuondre ni gimuol. Seche moko kata muolo minyiso nyalo bedo ni ema isungorigo. Bi ung'iya kaka an ng'ama muol. Mano emomiyo wacho ni sunga en gima onego bed ni wuok e chuny dhano ma iye. Onego bed ni idak kaka Nyasaye oketi. Onego bed ni ihero kaka Nyasaye oketi. Ka Nyasaye oketi e okang' moro, bed abeda e okang'no. Muma wacho kama ni Beduru kod chuny kod paro ma ne en kod Yesu Kristo, nikech Yesu Kristo kata obedo ni ne e Nyasaye, ok nowacho ni obiro sungore, ok nowacho ni obiro pakore, ok nowacho ni obiro ting'ore, ok nowacho ni obiro kawo nying moro, no obolore. To kane oseyudo bolruok, nobolre mobedo dhano, nobolre mobedo misumba, mane noyie mogure, ne noyie motho, tho marach, tho mar msalaba. Mano nyiso ni position mane entie noduogo piny to mano emomiyo Nyasaye noting'e malo mowacho ni onge nying moro migoyo ni chong piny, onge nying moro ma lep nyaka wach ni Yesu Kristo e Ruoth. Nyamera kik iting'ri malo, owadwa bed ng'ama obolore. Waduto te wabed jogo mobolore, Jehova Nyasaye biro ting'owa malo.